Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokutambirai pano paJola News Online YouTube channel uri musi wechitatu 7 Nyamavhuvhu 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau mururimi rweChishona. Pari zvino ndotanga nekukupai nhau inodakadza zvikuru. Mamaski anonzi haachasungirwe kupfeka kune vakabayiwa nhomba yakakwana yeCovid-19. Vanhu vemuZimbabwe vakabaiwa nhomba yakakwana yeCovid-19 havachafanire kupfeka mamask kumeso munzvimbo dzine veruzhinji asi kuti vanofanira kutakura makadhi avo anoratidza kuti vakabaiwa nguva dzose, dare rekabhineti rakazivisa izvi nezuro. Topinda mune imwe nhau. Bato reZanu PF rinozivisa mazuva arichaita kongiresi yaro. Bato riri kutonga reZanu PF ratara musi wa 26 kusvika 29 Gumiguru 2022 semazuva arichaita kongiresi yaro iyo inoitwa mukupera kwemashanu ega ega. Zviri pachena kuti kunetsana kuri kuramba kuchiwedzera mubato sezvo paine mashoko ekuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika

Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr Pedzisai Ruhanya vanoti sezvo Zimbabwe iri kuramba ichiswedera kusarudzo dzemuna 2023, vemapato anopikisa vanofanira kushanda nechikamu che 100 percent kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission izvione yave parumananzombe painenge ichizivisa zvinenge zvabuda musarudzo. Topinda mune imwe nhau. Vashandi vemubazi rezvemugodhi vanowedzerwa mari dzemihoro ne 78.45 pesendi. Vashandi vemubazi rezvemugodhi vakwidzirwa mari dzavo dzemihoro nezvikamu 78.45 pesendi zvichitevera nhaurirano dzekudyidzana izvo zvichaona mushandi anotambira mari shoma mubazi iri achitambira 166,000 pamwedzi. Topinda mune imwe nhau inosuwisa. Vagari vekuBudiriro 4 muguta reHarare nhasi vasara vasina pekugara. Vagari vekuBudiriro 4 muguta reHarare nhasi vasara vasina pekugara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimwe dzimba dzavo nhasi. Kanzuru yeguta reHarare pamwe nevamwe vange vachiputsa dzimba dzavanga vachiti hadzisi pamutemo varasikirwa nepekugara vasara vachinetsekana kuti ko sei kanzuru yaivarega vachitanga vapedza kuvaka iyo ichiziva kuti vari kuvaka pasiri pamutemo tofambira mberi nenhau mitengo yemafuta edzimotokari inokwira mumadhora emuzimbabwe Zimbabwe Energy Regulatory Authority yaongorora mitengo yedhiziri nepetrol kubva musi wa 6 Nyamafovho 2022. Mutengo wedhiziri waramba uri padhola 74 parita ukuwo mutengo wepetrol wakadzikiswa kusvika padhola 57

Tofambira mberi nenhau. Kutongwa kwamadzibaba evashanduko kunogona zvakare kechipiri. Kutongwa kwenhengo ine mukurumbira yeCitizen Coalition for Change VaGodfrey Karembera, avo vanozivikanwa nezita rekuti Madzibaba Veshanduko, kwakatadza kutanga mushure mekunge mutongi wedare anga achifanira kunzwa nyaya iyi aendeswa kuGwanda. Aka ndekechipiri kutongwa kwamadzibaba evashanduko kuchisendekwa mberi zvichikonzerwa nekushaikwa kwehurumende. Mune imwe nhau, mabharani weTendai Biti Law Chambers anopiwa gwaro rekusungwa. Mutongi wedare remajistireti muHarare Amai Munashe Chibanda vakapa mabharani weTendai Biti Chambers gwaro rekusungwa mushure mekunge atadza kuuya kudare ari kupomerwa mhosva mbiri itsva dzekubirira. Mune imwe nhau, Muzvinabhisimusi Stephen anoburitswa murimandi. Muzvinabhizimusi Olva Sivheni nemubatsiri wake Cassandra Mayberg nezuro vakatura befu mushure mekuburitswa murimandi vachipomerwa mhosva yekubiridzira. Mutongo uyu wakapihwa naSalford Mambanje vakamirira magistrate Amai Ferisi Chakanyuka. Mukutaura mutongo uyu, VaMambanje vanoti state yakatadza kupedza ongororo yayo mukati menguva yakareba. Tinopinda mune imwe nhau. Nhengo yeZanu PF yaiti VaMugabe vari nani pana VaMnangagwa inoburitswa murimandi. Imwe nhengo yeZanu PF mudunhu reManicaland yakasungwa svondo rapfuura nemhosva yekufananidza mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa naVaRobert Mugabe nemusi weMuvhuro yakabuditswa murimandi. VaMalcom Masarira vaimbova sachigaro weWard 14 kwaMutare vakasungwa neChishanu chapfuura mukutaura mashoko ekuti VaMugabe vari nani pana VaMnangagwa. Tichipinda mune imwe nhau, VaViwadye Jena vanove meya wekuGokwe neMbudziya vanosungwa neZACC. Mumiriri weZanu PF kuGokwe neMbudziya, Meya Wadye Jena, vasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vamiswa pamberi pedare vachitongwa mhosva yavari kupomerwa. VaWadye Jena vanonzi vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzekushandisa hofisi yavo zvisirizvo mushure mekubirira zvekushandisa muchirongwa chemutungamiriri wenyika zvakaitirwa varimi vedonje mudunhu ravo tichipinda mune imwe nhau inosuwisa vanhu vatatu vanofa mutsaona yemumugwagwa vanhu vatatu vakafira ipapo vamwe vatanhatu vakakuvara apo motokari yavainge vachifamba nayo yakaita tsaona kumidlands musi wesvondo Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police kuMidlands Province, Inspector Emmanuel Mahoko, vakatsinhira nezvenjodzi iyi. Pari zvino tokupai nhau dzekunze kwenyika yeZimbabwe. Takatarisa munyika yeSouth Africa, VaMalema vanoshora zvikuru maitiro evanhu vemuAfrica panyaya dzesarudzo. Mutungamiriri weEFF muSouth Africa, VaJulius Malema, Vakurudzira zvizvarwa zveAfrica yose kuti zvivhote kwete kuda kutanga zvapiwa zvinhu kuti zvizonyoresa kuvhota, vachitaura vanoti. If you go into America, if you go into developed countries, they take voting very serious. Here we have to beg people with material to go and vote. If you don't uh, cook, if you don't give them t-shirts, they will never go. I mean, what type of an attitude is that when you know that this is what is going to decide whether I'm going to have a clinic or not, whether I'm going to have a school or not. That affects your daily life. But vamanga makaterera ndivajulius malema tochifambira mberi nenhau dzedu pari zvino takatarisa munyika yekenya Kenya Election Update, Odinga anoramba kukunda kwaRuto achiti zvakabuda musarudzo hazvina kujeka. Vezvematongerwo enyika vanopikisa muKenya, VaRaila Odinga, varamba zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika yakaitwa musi wa 9 Nyamavhuvhu vachiti nhamba dzakaziviswa nemusi weMuvhuro hadzina maturo. Tichitarisa munyika yeTanzania, mutungamiriri weTanzania anorayira mapurisa ane matumbu mahombe kuti adzokere kutraining kuitira kuti agadzirise muviri yawo. Mutungamiriri weTanzania Saima Suluhu varayira mapurisa ese ane matumbu mahombe kuti adzidziswe patsva kuitira kuti varasikirwe nemafuta akawandisa uye kuti vagadzirise muviri yavo. Suluhu aita urongwa uhu panguva yekupedzisa kudzidziswa kwevakuru vakuru mubona Kichaka mimba kutanga. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano Ndini wenyu makoti ndanga ndichikupakurirai nhau dzinodakadza idzi vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata payoutube channel yedu mosubscriber ipapo subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscriber zvinoita kuti tisaneta musakanganwa zvakare kuti tine gurupu redu rewhatsapp rakapenga kupfuura zvamunofunga nhamba dzewhatsapp dzinoti plus 263 775 934 930 ndinodzokorora zvakare plus 263775934930 ndinoti chisara ino mufaro tobatana zvakare mangwana